Ko ngā atua wahine kei te whenua, kei ngā wai, kei ngā moana, kei ngā awa, ā, kei te rangi hoki. Kei roto hoki i a tātou. Tēnā e te pū, te tā māu ana e ki taku ika ki te ika ngau e. Ko te tāne nō te ao mārama me ōna atua katoa, ka kitea, ko te atua wahine nō te ao wairua. Kare e kitea, engari, ka rangona.
Kua tāmi te mana o te wahine, te mana o te atua wahine, i roto i ngā pūrākau. He aha te take ko ngā kōrero e mōhio nei tātou mō ngā atua wahine? He pūrākau tūkino i a rātou.
I aue e kai ana i te kai māro o te whare kōrero o te Atua Tāne. Tēnā koe. I ū mai ki taku upoko. I ū mai ki taku mātauranga. Kāri ū mai ki taku māramatanga.
Koirā Mōhiotanga ki ō tātou whakapapa, ki ō tātou tuakiri, he taonga ahakoa haere ki hea, he tūāpapa e tika e tau ai tō tātou tū i tēnei ao. Ki taku whakapae, ko te take kua ngū te reo o ngā atua wahine, kāre tātou i te mōhio ki a rātou, ki ō rātou kōrero, ki ō rātou kura huna, kia whākina mai ki a tātou, nā te tāmi a te Pākehā. Ko te hunga i tae mai ki Aotearoa i āta mātaki, i tuhi hoki mō ngā mahi a ō tātou tupuna. Ko te au o te kanohi a te Pākehā, he whakaiti i te mana o te wahine, whakaiti i te mana o te tamaiti, whakaiti i te mana o te whenua. Tē taea e tērā. Tirohanga, te kite i te mana o te wahine Māori, atua wahine rānei.
Tuatahi ake, ehara i te mea i ngaro atu ngā tuawahine, he kura huna rātou. Nō mai anō, nō mai anō, mai anō. I au e whaiwhai ana, i au e, e, e kai ana i te kai māro o te whare kōrero o te Atua Tāne. Ka mau ki au. Tāne matua, tāne nui a rangi, tāne e whakawhiti kore, ao mai kore kosh, kei kua mau i au. Engari i ū mai ki taku upoko, i ū mai ki taku mātauranga. Kāre i ū mai ki taku māramatanga.
Toroa whakahoki.
Ka whai haere au i te māramatanga. Ko te māramatanga kei a Papatūānuku me ōna tamāhine, ka tīmata au ki te whai i a rātou. Karanga mai rā, paku rā te aroha. Kia hai, kua roa te wā e noho kura huna ana, kua tae te wā kia noho kura ināianei, kia mārama ai te tangata otirā te wahine. Te kōtiro, te hineriki.
Karanga mai rā, paku rā te aroha. Ki ahau ake nei, nā reira ka kaha whai i te māramatanga o te ao o te atua wahine nō Papatūānuku. Karanga mai rā, hunga tītama o te tapu.
Anei he ao anō, he whare anō, he kōrero anō. Mo Papatūānuku me ana tamahine, he aha te pai o tēnā?
That was cool hun, tino pai kē tō whare.
Ka tīmata ēnei kōrero i te hīnga ake o te ika. Tēnei ika, he ika noa iho ehe, he wahine te hika. Tēnā koe. He whai. He aha te mahi o te whai? Ko tana mahi, he whai i te mauri o Papatūānuku. Ka hia ake te whai hei whenua mā tātou. Ka tangi te whai. Ū! Ka rongohia e te tohorā, ka haere mai. Ka kite i te whai e takawhetawheta ana. Ka tangi te tohorā. E Rangi! E Rangi! Whakataungia te ika! Whakataungia te whai! Whakataungia te uha! O Papatūā nuku e! Nā reira ka titiro iho a Ranginui, ka kūmea ake he maunga ko Matua te mana kia pupuri i te mana o te ika he wahine. Ka kūmea ake a Matua te toa. Warriorship. Tau Tungāroa, au raro, tau Tungāroa, tai whekau. Hei whakatau i te toa o te ika, ka kumea ake a Matua te tapu, kia pupuri, kia mau i te tapu o te ika. Ka kumea ake a Matua te pono, ā, kia pupuri i te pono o te ika. Ka kumea ake a Matua te hine. Kia pupuri i te hine o te ika, ka kumea ake a Matua Te Puhi Tauhara kia pupuri i te puhi o te ika, ka kumea ake a Matua Te Manawa kia pupuri i te manawa o te ika, ka kumea ake a Matua Te Wairua kia pupuri i te wairua o te ika. Kai konei katoa te kāhui maunga. he wahine, he whenua. Koina te raro o ngā maunga, engari ko ngā tihi o ngā maunga, kai reira katoa ngā atua wahine. Ko Apakura o Te Aroha e noho ana, ko Te Aroha o Te Ika. Ko Hineahuone o Te Kura e noho ana, ko Te Kura kura waka, o te ika, o te whenua, o Papatūānuku, he atua. Ko Hine Tītama o Te Tapu, ko te tapu o te ika o Papatūānuku. Hine nui te pō o te wairua, ko te wairua o te ika, o te wahine, o Papatūānuku, e manaaki ana, ki hea rā? Ki ōna tihi. Ona tihitihi maunga, katoa, ahakoa ia ko wai, ahakoa ia nō hea, kai runga katoa i ngā tihitihi maunga te kurahuna, he aha rā ia te kurahuna, ā, ko ngā atua wahine e pupuri ana i te mauri o te whai o te ika o Papatūānuku. Toit, toit, ntoit!
Ko te āhua o Papatūānuku te whaea o te ao, te ukaipō, kura waka, koia tērā e ahuru ana i a tātou ahakoa te aha, ahakoa tō tātou tango i ngā rawa, i ngā hua o te whenua. Huri noa i te ao, kaua i Aotearoa anake. Pērā ki te māmā e poipoi ana i tana tamaiti, ko tātou he uri nōna, koia tērā e aroha ana ki a tātou, ahakoa te aha. Kei pōhēhē tātou, he paruparu noa iho te whenua. He mea hei horoi kia kaua e āta Tākaro e rongo i tō, i te paru, ā, i ngā hua nui kei te paru hei whakaora i a tātou, he rongoa mā tātou. Ko ngā atua wahine kei te whenua, kei ngā wai, kei ngā moana, kei ngā awa, ā, kei te rangi hoki. Ā, kei roto hoki i a tātou. Keria mai he kapunga oneone hei kai māku, tiria au ki te one hei kai māna, e aro ki te hā o Hineahuone i takea mai i Kurawaka, i Te Ukaipo, i Pukarea, whenua taurikura i a Papa Hurewai. Keria mai he kapunga oneone, he pito mata, he rongomaiwhiti, tiria ki te one hei kai māna, tihei mauri ora. Te whai i ō tātou tātai whakapapa ki a Hineahuone, ā, i te wā i hangaia, i pokepokea te one i Kura Waka, ā, ko tā Te Ira Atua he tuku i tō rātou momo, ā, ki a ia, ā, kia whakatōngia tērā Ira Atua ki roto i te ira tangata, ā, ka puta mai, ka whānau mai, ka hua mai ko Hineahuone. Kei te taiao huri noa i a tātou te ira atua, koira tō rātou whakatinanatanga. Engari, ki te whāia te pūrākau o Hineahuone, te tuatahi o te ira tangata, ā, koia tērā i whakatōngia ki te mana, ki te tapu, ā, ki te noa o te ira atua, heke rawa mai ki a tātou i ēnei rā. Ko Ukurangi, ko Hinetuakirikiri ērā kei te paru, kei te whenua hoki, kei te kōkōwai, kei ngā momo uku rerekē, te kirikiri, te oneone, ko Hineahuone hoki tērā, ko Hinerauwhārangi te tamaiti, te tamāhine a. Hinetītama rāua ko Tānemāhuta tērā, te atua o ngā tupu, ā, hoki o te tangata i te wehe atu o tōna māmā ki Rarohenga, ki a Hinenuitepō ai ia. Ā, ko Hineruhi, ā, te pīataata tuatahi, ā, i te ata Ko Wainuiātea tērā kei te moana, ko Mahuika kei te ahi, ko ngā atua o te whare tapere hoki ērā, o te whare pora, ko Hine-te-iwaiwa mā, Hine-pū-te-hue, Hine-rau-ka-tauri, Hine-rau-katamea. Ko tētahi pōhēhētanga anō, Ka noho wehe te irātua ki ō rātou ake wāhi i te taiao. Engari i taku wānanga ki ngā atua wahine, ka taka te kapa, ka maumahara au, kei te kitea, kei te rangona te irātua i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. Hari te mea ko Tāne Māhuta anake kei te ngahere. Engari e tupu pai ai te rākau, te tupu, ā, me whiti ngā hihi o Tamanui te rā, me inu i te wai, ko Parawhenua mea tērā, ko Te Ihorangi tērā i te ua, ā, ko te whenua e tupu ai aua rākau, ko Papatūānuku, ā, ko Hineukurangi hoki pea e ai ki te rākau. Ko ērā mōhiotanga ki ō tātou whakapapa, ki ō tātou tuakiri, he taonga Ahakoa haere ki hea, ahakoa ngā tāmitanga kei pā mai ki a tātou, ki te mōhio tātou he ira atu a, takea mai i te kore i te pō, he tūāpapa e tika e tau ai tō tātou tū i tēnei ao. Kia piki ko te ora, kia ū ko te mauri, O Papa tu au nuku ei.
Ka tae mai, he aha rā ia te take o te kura? He aha rā ia te take o te mea i hanga i a koe? He aha ōna take? Oh my gosh! Kua tukuna wā tātou tamariki ki te kura. Kāre anō kia kī ake ko koe te kura, darling. Ko te tohu ko Hene Ahuone o te kura, that's what you're calling, tō kura ake. Hineti, Tama o te tapu, why would I call her? Mehemea kei te mārama au ki taku tapu, taku tapu mai i roto, ka karangahia au ki a ia. Kei a ia katoa ngā wānanga, kei a ia katoa ngā kōrero, kei a ia katoa ngā kupu, kei a ia katoa ngā reo, kei a ia katoa ngā oro. Ko ngā oro ka puta mai i te ao wairua, ko te kupu ka puta mai i te ao tangata. Kei te mārama tēnā, nā reira au ka karanga ki a rātou e pupuri ana i te aho o te ao wairua, i te mauri o te ao wairua, o wai, o Papatūānuku. Ka karanga au ki te. Mother ship me ana tamahine. Ka ruku au ki roto i te whare me me au e ngarongaro haere ana, e ngaro ana pēnei, he aha rā taku purpose? He aha rā aku dreams? Nā reira, kai runga i ngā tihitihi maunga te tīmatanga. Engari, Kai te ora ki runga i o tātou marae. Ka haere koe ki te marae, ka tau te waka, ka noho koe, ka tū koe ki tētahi wāhi, he aha tērā wāhi? Wētahi ka kī mai Gate! Wētahi ka kī mai ko te pātū watawata, wētahi ka kī mai Waharoa, anei anō tētahi ingoa, ko Apakura o te Aroha. Māna tēnei wāhi. Ko ia kei te pupuri i te mauri o te aroha, o te aroha e kōrerohia ana, ā, ko te compassion. Ko Apakura o te aroha. Nā reira, ko te tuatahi o aku karanga, Karanga mai rā Apakura o te aroha! Katahi ko te tuarua o aku karanga ki a Hineahuone o te Kura, ko ia tēnā kai te pau kai muri i te wahine kai karanga. Kai reira te mauri o Hineahuone o te Kura, ko tēnei kura e kōrero ana ko te mauri ko tō mauri e hāngai ana i a koe, ki a koe, nō roto mai i te onepū o Papatūānuku. Pupuritia. Koinā tō authenticity, koinā tō original, koinā koe. Whakawhiti atu ki tēnei taha, ki a Hine Tītama o Te Tapu. Ko Te Tapu e kōrerohia ana ko te mauri o Papatūānuku. He aha tērā? Ko te tapu o te ora o tō wairua. Ko te tapu o te ora o to manawa, ko te tapu o te ora o to hirikapo, ko te tapu o te ora o to tinana, kuia ta Hinetītama o te tapu. Whakamutu atu ki roto i a Hine-nui-te-pō o te wairua. Your eternity, your eternal. Kāre i te kōrero mō te wā ka mate, ehe, he taonga anō ia, ko tōna hanga tonu, ko tōna aiō tonu. Ki a koe e te wahine, i a koe e ora ana. Waiho mā te wā moe tērā taha, engari i konei kia pupuri tonutia ki tō. Hine nui te pō te wairua. Koinei ngā atua wahine ki runga i te marae o Tū. o ia marae. Ehara nāku te ingoa i hoatu nā Tūmātauenga tēnei marae, nā Te Aotāne tēnā. Katahi ka ruku koe ki roto, ka kuhu koe ki roto i te whare, he atua wahine anō. Bye. kare. Wētahi o aku iwi kāre whakaaetia te reo wahine ki roto i te whare. He wahine te whare, kāre whakaaetia te reo o te whare. Oh my golly gosh. Māu tēnā mahi pea darling e panoni. Anyways, kai roto i te whare. He atua wahine anō. Nā reira ka uru koe ki roto i te koha, ka hāngai tō titiro ki a Mahuika o te Mauhi. Ko ia tērā, kai raro, kai te pou o muri. Ki wēnei kōrero he crown noiho, he wetiweti, he kuia, hakohako, wēnā kupu katoa, e hē! Kai reira a Mahuika o te Mauhi. Ko te mauhi e kōrerohia ana ko te passion o te tangata. Kaua ko te passion kei waenganui i te tangata, mō te tangata, e he, kei te kōrero au mō tō mauhi mōu ake. Kai runga rā ko te Atua Wahine Tuarua, ko Muriranga Whenua o Te Kauwae. Koia anō tētahi kua whakaparahakotia, kua noihotia, nāna te kauae runga o la-la-la-la-la-la-la-la. Nōna te kauae. He ārā ia te whakamārama o te kauae, a koinā tō purpose. Mehemea ka haere mai koe ki waenganui o ia whare, te nuinga o ngā whare kei reira he pou, Ki tō te ao tāne ao ko te poutokomanawa tēnā. Ko tō te ao wahine ao ko Hene-te-iwa-iwa o te Kotahi tēnā. Actually. Ko Hene-te-iwa-iwa o te Kotahi ao tēnā koe. Ko ia tēnā e whakakotahi nei i te iwi ki roto i tōna whare. ki runga i tōna marae, ki roto i tōna hāpori, ki roto i tōna iwi, he nui te mana o Hineteiwahiwa o te kotahi, he nui te mana o te wahine me tōna taonga o te whakakotahi. Nā reira, ko ngā atua wahine, kai runga i te mata o te whenua, kai ngā marae katoa.
Kua tāmi te mana o te wahine. te mana o te atua wahine i roto i ngā pūrākau. He aha te take ko ngā kōrero e mōhio nei tātou mō ngā atua wahine he pūrākau tūkino i a rātou? He aha ngā kōrero mō Hine Tītama atu i ngā mahi a Tāne Māhuta ki a ia? He aha ngā kōrero mō Mahuika atu i ngā mahi tinihanga, i ngā mahi heahea a Māui. He aha ngā kōrero mō Papatūānuku atu i tōna whānau mai i Te Ira Atua?
Karanga mai i rā huna te iwa iwa te kotahi.

Kare e kitea, engari, ka rangona. Nā te mea ko te ao mārama tēnei, ka kītea te Atua Tāne, nōna te ao mārama. Ā, mehemea ka huri ake tātou ki te ao wairua, kai reira katoa te manomano tini o ngā atua wahine, nā te mea he wairua, nō te wairua te ao wahine. kai reira katoa, engari he kura huna rātou, he kura mōhio. Tēnei tā.
Ki te ruku te tangata ki te puna mātauranga wānanga ai, ā, ka puta mai, ā, kei te orite tonu ia, kāri tutuki taua wānanga. Nō reira, I marika kua panoni tōku ao katoa i taku whakaae ki te mana o te Atua Wahine, ki taku pohiri mai ki tōku ao, ki tōku, ki taku rangahau i o rātou kōrero, i a rātou mahi, me te āta wetewete hoki, tērā momo wānanga, te āta wetewete, te arotake i. ō rātou kōrero me te whakakī hoki i ētahi o ngā āputa i te mea kei te paru, kei te whenua, kei te ahuru o te pō tonu te nuinga o ō rātou kōrero. Kei pōhēhē tātou, ka noho wehe Te Ira Atua i a tātou i ngā wā katoa. Whāia te whakapapa o tērā whakaaro. Ka kitea, ā, ko te, tērā te whakaaro o te hāhi, ka noho wehe te Atua i te tangata. Engari, nā te Atua wahine, ā, i tahuri aku whakaaro, i maumahara, ā, kei te noho tahi, kei ngā wāhi katoa, ā, rātou i te taiao, ā hoki i roto i a tātou. Kia kōrero ai mōku ake wheako. Ko te noho tahi ki te atua wahine te ruruku ki ōna wānanga, he hokinga mai, he maumahara, ā, he aro whakaroto ki a koe anō.
Kia mārama au mō aku tamāhine, ō rātou tapu, kāre au i tupu mai i roto i te ao me ēnei mātauranga, me ēnei māramatanga. I tupu kuare mai ahau ki runga i te kōrero o tētahi kē. Wēnei kōrero nā tētahi kē, he hai i taku wairua. Tēnā koe.
He hai taku manawa, he hai taku hinengaro, he hai taku tinana, nā reira kua mutu taku wā mō te kōrero, mō ērā kōrero, tāku kē, he whāngai i ēnei kupu mō rātou. Mehemea kei te pīrangi, awesome, anei, ki te kore e pīrangi, kei te pai, awesome, anei, tonu.
Ko te mana o te pūrākau ki te pupuri, ki te tuku hoki i ngā mātauranga, i ngā mōhiotanga o te ao, i ngā tikanga, kawa hoki, ā, kāri kō atu, kāri kō mai.
Tēnei te pū, te tāmau, anei ki taku ika ki te ika ngau e. Ngā pou tini nā Tangaroa nō Te Araura. Me kōrero i ēnei kōrero kia mārama te hinereki, kia mārama te kōtiro, kia mārama te wahine, kia mārama te māmā, kia mārama te kuia. Ehara mō tātou anahe, engari, of course, whāngai atu ki ngā tāne, of course, whāngai atu ki ngā tama, of course, mō tātou katoa wēnei. Atua. Mā tātou katoa ēnei atua wahine. Haumi e.
Ui e. Tāiki e.
Kai konei e noho ana. Kai konei e noho ana. Kai reira, karangahia o rātou ingoa.